Pwy ydw i?
O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef?
Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr?
Fyddai'n bosib i'w cyfarfod?
Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl.

Ble oeddech chi pan gafodd y chwiban olaf ei chwythu a phawb yn sylweddoli ein bod ni wedi ennill y gamp lawn? Dyn ni wrth yn bodd yn adrodd yn hanesion, ble roedden ni, be oedden ni'n neud, pan oedd y genedl gyfan yn dal i gwynt ac yn gofyn oedd y swigen fach na o ledr wedi croesi'r llinell neu beidio. Roedd pobl ar hyd a lled y wlad, rhai fel fi, prin wedi gwylio gêm rygbi o'r blaen, yn disgwyl, yn hame, yn gobeithio'n bod ni di ennill eto. Wrth dyfu fyny yng Nghymru, rygbi ydi y gêm i lawer o fechgyn. Os dech chi'n y tîm rygbi yn yr ysgol, dech chi'n rêl boi ac yn gallu cerdded ychydig yn dalach na gweddill disgyblion, am eich bod chi'n cynrychioli'r ysgol. Os dych chi'n ffan rygbi, honno ydy y gêm. Yn gêm ni fel Cymru. Dych chi di meddwl rioed pam fod chwaraeon yn apelio gymaint? Os dych chi'n dilyn rygbi a'i pidio, mae pawb wedi cael y profiad yma pan den ni wedi ymgolli mewn rhyw gêm neu gystadleuaeth ac mae'n ffocws i gyd ar un peth, pel rygbi, pel droed, pel snwcer, neu hyd yn oed bel ping pong neu ddarn gwydbwyll. Ac ar yr eiliad yna, dyna'r peth pwysica yn y byd i gyd. Pam? Mae'n edrych debyg fod pawb sydd wedi enni, wedi enni hefo'r awydd yma i lwyddo. Den ni'n gystadleuol. Den ni eisiau ennill. Prynau ydy hynny'n rhan amlwg o'ch personoliaeth chi ai peidio, allwch chi'n gwadu a bod wrthych bodd pan den ni'n ennill. Mae yna rhywbeth mewn pobl sy'n eu gyrru nhw i fod eisiau gwneud yn well. Does neb eisiau colli. Beth sy'n gwneud i chi godi o'r gwely yn y bore? Beth ydy'r nod yna dych chi'n anelu ati? Ble mae'r llinell derfyn yna dych chi'n breuddwydio i chroesi? Y peth na dych chi am ragori yn ei wneud? Y swydd na dych chi eisiau? Y person dych chi'n dymuno i fod? Mae yna rywbeth yno ni fel bodau dynol sy'n siŵr o ofyn y cwestiwn rhywbryd, Be di pwrpas y mywyd i? Oes ne ystyr y tu hwnt i naw tan bump? Oes ne bwrpas? Pam dwi yma? Oes ne werth? Pan fyddai wedi marw yn llwch, fydd y mywyd i di gwneud unrhyw wahaniaeth?

Cof golofnau, lle gwnaeth pobl sydd wedi hen farw adael eu hôl. Mae nhw wedi defnyddio eu cyfoeth a'u dylanwad ac wedi gadael eu marc ar y map. Ro'n i yma, ro'n i'n bodoli, ro'n i'n cyfri. Ac medden nhw, pan fydd rhywun yn sgwennu hanes y cyfnod yma a'r lle yma, bydd rhaid crybwyll yn enw i. Ro'n i yn rhywun, ro'n i yma. All pob un ohonon ni ddim fforddio'n castell yn hunain, Ond dyn ni gyd yn breuddwydio am fod yn bwysig i rywun, cael ein gwerthfawrogi. Dyn ni gyd mewn rhyw ffordd neu gilydd yn gweiddi, dwi yma. Dwi yma ac os allai wneud argraff am un eiliad fach, dim ond i mi gael y bel dros y llinell na, bydd pawb yn gweiddi fy enw i. Os caiff swydd yma, mi fydd pobl yn gwybod y mod i yn cyfri. Os medra i gael y berthynas yma, adeiladu'r bywyd yma i mi fy hun, gadael enw da ar fy ôl, yna mi fydd 'y mywyd i 'di gwneud gwahaniaeth, mi fydd 'ne ystyr i mywyd i. Bydd ne reswm i mi fod wedi byw. Beth bynnag di'n breuddwydion ni, pwy bynnag yden ni am i blesio, allwn i'm gwadu yn bod ni'n byw hefo'r angen yma, y dehead yma, i glywed rhywun yn dweud, Ti di gwneud job dda, da iawn ti. Pam den ni'n teimlo fel yma weithiau? Pam ceisio ystyr i'n bywyd ac yn y pen draw chwilio am bwrpas bywyd? O ble mae'r dyhead yma am bwrpas yn dod? Wedyn, mae'r eiliadau'n yn dod pan gawn rhyw gipolwg bach, pan mae'r dyhead am fwy yn cael ei fodloni am foment. Yr adegau neu pan fyddwn yn darganfod yn pwrpas mewn llefydd gwbl annisgwyl. Un o'r gosodiadau mwyaf rhyfeddol am yn cyflwr ni ydy hwn. y mae Duw wedi gosod tragwyddoldeb yn ein calon. Mae'r cymal yma'n dod o gerdd hynafol yn yr Ysgrythyrau Hebreig. Mewn brawddeg, mae'n dal gobaith y ddynoliaeth, y gobaith fod ne fwy i fywyd na'r hyn dyn ni'n ei weld, a'r gwirionedd rhyfeddol mai Duw ei hun sydd wedi gosod y dyhead yma arnon ni. Dim ond ynddo fo y down ni o hyd i'r gydnabyddiaeth den ni'n edrych amdani, y pwrpas den ni'n ymladd i'w ddarganfod, yn hystyr, yn gwerth. Os dych chi wedi profi'r syched yn ne, does dim byd yn y bywyd yma yn gallu fodloni, ydy hynny'm yn arwydd yn bod ni di'n gwneud ar gyfer byd arall, awyrgylch arall, awyrgylch presenoldeb Duw ei hun, tragwyddoldeb, Beth os di'r ymdrech yna i ddarganfod ystyr bywyd ddim mwy na dyhead pob calon i ail-ddarganfod y cynllun gwreiddiol, yr hyn gawsoch chi'ch creu ar ei gyfer? Beth os cawsoch chi'ch gwneud ar gyfer Duw, eich gwneud i'w adnabod O? Os di hynny'n wir, pam ei bod hi mor anodd i ddarganfod O? Mae ffrind i mi'n sôn am chwaraewr tennis proffesiynol yn dod i'r dre lle roedd o'n byw, i gynnal sesiynau hyfforddi. Fe aeth o a mwynhau taro'r bêl nôl a blaen gyda'i ffrindiau, ennill pwynt yma, colli un arall. Cael seibiant, ac yn teimlo'n rêl balch ohono ei hun. A dyma ofyn i'r chwaraewr proffesiynol os oedd yn ffansio gêm sydyn. Dyma hwnnw'n gwenu ond yn cytuno. Mae fy ffrind yn dweud i fod o'n cofio'r hyfforddwr yn taflu'r bel i'r awyr a'i tharo, ond y peth nesaf glywodd o oedd y bel yn taro'r ffens tu ôl iddo. Welodd o mor bel yn dod. Weithiau, allwn ni ddim gweld mor wael yden ni, Nes yn bod ni wedi gweld y safon. Wyddoch chi, dydy fy ffrind ddim yn cofio beth oedd enw'r hyfforddwr, sy'n profi fod hyd yn oed hwnnw ddim digon da i wneud enw iddo'i hun fel chwaraewr oedd yn cystadlu ar safon genedlaethol. Y cwestiwn ydy, pa mor dda ydy digon da? Wrth ymdrechu i lwyddo, ymdrechu i blesio, wrth geisio pentyrru'r pethau da sydd o'n plaid ni, Den ni'n gwybod yn iawn yn bod ni'n dal i syrthio'n fyr o safon Duw. Den ni'n methu o bellffordd. Dwi yn gwybod hynny, a dech chi yn gwybod hefyd. Hyd yn oed ar ddiwrnod da, dos gynnon ni ddim gobeth, yn ddwfn yn yn calone, den ni'n ymdrechu i wneud rhywbeth allwn ni byth i gyflawni. Ond mae ne newyddion da. Mae'r Duw sy'n adnabod pob llinyn DNA ym mhob cell o'ch corff Yr un sy'n gwybod am bopeth a trwch meddwl yn ych caru chi i'r eithaf. Ymhell cyn i chi ddechrau edrych, cyn i chi hyd yn oed feddwl am edrych, cyn i chi gael eich geni, fe bontiodd o'r gagendor. Pan oedd hi'n amhosib i ni ymestyn ato ef, mae o'n ymestyn i lawr ato ni, yn camu i mewn i'n byd, i mewn i'n cnawd a'ch erieni fel un ohonom, Iesu, Emmanuel, Duw gyda ni. Mae'r Beibl yn dweud ei fod o'r un fath â ni ym mhob ffordd ac eto mewn un peth, doedd o ddim fel ni o gwbl, wnaeth o rioed fethu, dyma'r unig fywyd perffaith welodd y byd. Mae ffordd cariad yn aml yn wrthun i'r rhai sy'n falch, a doedd y rhain yn methu goddef Iesu, roeddent am gael gwared ag o, ac felly dyma'r criw yn ei wawndio a'i lofruddio'n gyhoeddus rhwng dau leidr ar y groes. Mae'r un na wnaeth ddim o'i le erioed yn marw yn lle y rhai euog. Y sanctaidd yn cael ei ddal i fyny fel yr un brwnt, y dieuog yn cael ei ladd fel y troseddwr. Ond doedd bron neb yn sylweddoli mai dyma oedd ei gynllun, i gynnig ei fywyd perffaith i Dduw yn aberth yn ein lle ni. Mae'n rhoi ei hunan yn sefyll yn fy lle. Be mae'n ei gynnig ydy rhywbeth i'w gyfnewid. Os rhowch chi'ch gorffennol iddo, cydnabod eich beiau, eich methiannau, eich angen am faddeuant, mae'n barod i gyfnewid eich methiannau am ei fywyd perffaith ei hun. Bellach, gallwch gael heddwch â Duw a gyda chi'ch hunain oherwydd beth mae Iesu Grist wedi ei wneud. Gallwch wybod fod y methiannau wedi eu hanghofio, y ddyled wedi ei thalu, a'ch bod yn wrthrychau gariad. Ac yn y dyfodol y cewch glywed y geiriau da iawn gan yr unig un sydd a'i farn amdano ni'n cyfri i dragwyddoldeb. Beth os nad ydy'ch gwerth chi fel person yn dibynnu ar beth allwch chi gyflawni? Beth os ydych gwerth chi yng ngolwg Duw ddim yn dibynnu ar eich llwyddiant neu ar eich ymdrechion? Beth os medrwch ddarganfod y person yr oedd Duw wedi bwriadu i chi fod? Beth os na fydd dim arall yn bodloni? Meddyliwch, trafodwch, holwch.